yena xa ku hlayisana a kosi a pulana u tikuma ka hosi a ni va na hosi leyi lava ka hina xaka mina na gana hi kwihi albame leyi ya hosi ya mina volume seven ya ha ku huma ya ha ri yintshwa ya ha yisa swinene um eka vanhu hinkwerhu n'wina mi vonaka ti-cd ti-video ta hosi ya mina eka youtube mi komberiwa ku va mi subscribe eh, ku subscribe ni kombela u mi humesa mi like xo sungula na mina ni kota ku va na matimba ni kota ku uploada ni ya mahlweni eh, xin'wana lexi ni nga tsakela ni nga tsakelaka ku xi ku mi yingisela xona um tanihi vaseketeri ni kombela ku mi xava ti-original hi masiku ni nkarhi

kwala ya ka album ya hosi ya mina ni tsala ku hosi ya mina hosi ya mina chawuti hambi va tsala ku hosi ya mina ti ta huma swin'wana na swin'wana swi nga ta tsarisa swona album ya hosi yi ta huma Eh, okay albame leyi ya ku huma a yi se va na n'hweti a yi se va na tin'hweti to ringana tinharhu ni kombela hi ku switsongo swi support yitsonga leyi nona yona ni nga ta yi endla ni nga ta va ni contribute yona ni ta va yi pfunile ku crucial book ka ka ka n'wananga bya hosi okay so please Eh, ko va ku a swi vonaki swona mara um loko mi karhi mi pfuna buku yaleyo lani ehansi ka ka ka risimu ku tsariwe ku na lexi nga tsariwaku like mi fika mi xi khumba xona xexo yi ta va yi layikini ivi mi ya ka subscribe laha hansi ku na kun'wana va tsala ku subscribe loko mi za mi xi khumba xexo yi ta vhe yi tsala ku subscribe so ene xin'wana na xi rivele n'wina mi ti lavaka ku ri tinghoma tinene um ni mi kombela ku mi nghena ka a ka mp three juice mi downloada tinsimu ta ta hosi ya mi ntsena loko mi nghena ka mp three juice mo ni mi komba ka mp three juice ku mi ngitisa ku yini lexi problem a yi kombi leyi kombaka ku tlhela mo ni keta ku mi endlela hi leyiwani ka mp3 juice hi laha mi kotaka ku mi downloada tinghoma hinkwato ta hosi ya mina ti tshama na n'wina hayi ku mi za mi swo xava ene mi kota ku mi xava hosi loko mi ti lava fonini hi ko mi nga ta downloada mara ku mema video ku yi vona fonini u titwa njhani ku khara ku vona fonini video video ya leyi chipa 60 rand se mi kombela ku leti kota ku ku hi kota ku tirhisana kahle na hosi ya mina na yena a va na matimba a va ka ya mahlweni a hi uploadeni a hi download a hi a hi check a hi voneni tivhidiyo ta yena hi like hi subscribe hi kota ku na hi kota ku kurisa vana hosi um ela swi tsakisa ngopfu hi va hi ri na kambe ya xichangani ku fana na hosi ya hosi ya mina chawuti matitwa ku timbajani tinghoma leti ti tlangaka la nona

xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta xi mi nga ta va mi pfule hi xona xa MP three juice okay a hi voneni Eish. Eh, ma yi vona MP three juice yi pfurile mara mi ta kun'wani kwini mi ta la ka search la yi nga tsala ku search kona mi fika mi tlika ko ka search mi tlilika ka sexe um mi tsala ku hosi ya mina ya mina cawuke hosi ya mina okay, sure. Okay. Tani, let's look at the mara eh, tsena ku munhu a fika a nghena ka computer jozi or xin'wana na xin'wana lexi mi u tiva ku downloada hi xona lexi nga na access ka ka youtube xa pfumela hi kota ku enjoya album leyi ya yona ku siya mina yi hambana na huwa ene fifty rand va mahosi fifty rand yi chipi ngopfu mina mi hi lava ku mi tshungisa mahosi ya mina fifty bibi hi leyiwani ya chipi hosi ya mina chauke a yi zi lava mali yo tala sixty rand ntsena mi kumela dvd na enjoy okay xin'wana n'wina mi lawela ku buka hosi ya mina ku na vanhu vo cina ku givenjanga u tlange hosi ya mina na van'wani vo tala lava cinaka eka hosi ya mina yi va cina vanhu lava va yisa lava a hi va sapoteni loko ma rhamba ni va ta hikwavo ene leswi a swi nga le ka swi nga kona ni ka video ni swi switsongo va ha tele vanhu lava cinaka na hosi ya mina va hlayini ni tiva tintambo va ta va va famba va ri group so eka munhu mina va lava ku rhamba i hosi ya mina mi nga foyinela eka 060 antwa kahle loko 380 10 15 hi yo mi kota ku foyinela hosi ya mina mi mi kuma mi mi buka mi bula hinkwato na timhaka ta mali hi ko mi bula ku kona hinkwaswo leswi mi swi lavaka na hosi ya mina

kota ku tsaka imagine wa xewa swa mistarabili xi ka xi nga tlangi u ya tlherisa ka mani u ya blema mani un'wana ma khentlhen loko ma fambile u ya blema mani so a hi sapote minisa lona imagine munhu a tihlupha a endla album a ndlela ku tsakisa vanhu mara vanhu va nga va nga amukeli leswi a nga ndleriwa swona so mina mi kombela please please please please a hi ringeteni ku xava album ya hosi ya mina hi kota ku tsaka yona handle ka sweswo mina eka kusuka eka mina mina ni afros hlayisani wa ka dzavini wa rhangani wa maxekeni i danki na khesa ku va mi mi ndzi nyikesaka talowa n'wina